On est parti?
Robin. Kali.
Eli. Joël.
Soll mal leid, wat ass, wat ass am Fong queer? Äh, gutt Fro. Dat wat een normalerweis net héiert. Dat maache mer awer all Kéiers. Mir sinn all Kéiers esou du-du-du-du.
Jo, mir schneiden dat just ëmmer eraus an huelen déi schéi Versioun, déi opgeholen ass.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit.

Moien a wëllkomm bäi dem End of Season Event an och der leschter Episode vun dëser Saison vu Méi wéi Sex. Dir sëtzt entweder elo virun eis a gesitt eis oder dir héiert eis eng Woch dono. Dat hänkt e bëssen dovunner of. Mir schwätze lo net ze vill iwwer Zäitreese well dat ass ëmmer ganz komplizéiert. Mir schwätzen doriwwer eppes, wat vill méi einfach ass, Wat ass queer? Dat ass d'Thema vun dëser Episod an dësem Live Event. Fir déi Leit, déi hei sëtzen an net eng Woch méi spéit lauschteren, Dir kënnt Iech de Mikrofon, also mir wäerte lo e bësse schwätzen, mee wann Der direkt eppes ze soen hutt, streckt einfach d'Hand aus an da kuckt mer, datt Der e Mikro kritt an da kënnt Der eppes dozou soen. Also dat wäert elo e bëssen eng interaktiv Episod ginn, ausser Dir traut Iech alleguerten net. An dann nach fir déi Leit, déi elo eng Woch méi spéit lauschteren, Wann Der iergendwéi Geräischer héiert, déi Der normalerweis net héiert, wéi en Zuch, e Fliger, kleng Kanner, Hënn, Wand, ech weess net wat soss nach hei esou vu u Geräischkuliss ass, Leit déi prosten zum Beispill. Dat läit dorunner dat mer dat live opgeholl hunn an jo dat ass eben den dat schéint um live dat net ëmmer alles esou perfekt ass. Et kann och sinn dat mer déi eng oder aner kuerz Paus maachen, well esou eng Boeing 747 hei immens déif flitt an Jo, mir den eis nemme verstinn, dir eis net verstitt a mer duerfir eng kuerz Paus man.
Jo, solle mer bei eist Thema zréckkommen? Jo.
Wat ass dann am Fong queer? Wou fänke mer gär un?
Traut sech een, eng Definitioun ze ginn? Also ech hat dat elo virdrun nogesicht tatsächlech, während all déi aner Mënschen an de Workshops waren. A queer, déi Definitioun, déi ech elo am ëfteste fonnt hunn, ob een déi elo akzeptéiert oder net, ass eng aner Fro, iwwer déi mer nach kënne schwätzen, ass am Fong e Sammelbegrëff fir all Mënschen, déi an hirer Sexualitéit oder Geschlechtsidentitéit vun der cis-heteronormativer Welt ofweichen. Dat heescht. Ganz einfach gesot, jiddwereen, deen net heterosexuell an, oder cis-geschlechtlech ass. A vläicht fir e bësschen dee Kontext ze ginn, dee Begrëff gouf ëmmer am englesche Raum als Schimpfwuert benotzt, fir virun allem homosexuell Männer ofzewäerten, awer och déi gesamte queer Kommunitéit. An dat gouf dann an den nonzeger Joren iergendwann reclaimed, grad vun enger predominantly schwaarzer Trans-Kommunitéit. An jo, dee Begrëff ass sou weird, sonderbar, bëssi verréckt, einfach anescht. Queesch.
Queesch, jo. Wéi een op Lëtzebuergesch géing soen. Jo, dat heescht alles, wat net straight ass. Genau.
Also, ech fänke einfach un. Fir mech ginn et iergendwéi zwee esou Begrëffer, déi queer sinn. Enker gëtt et esou dat, wou ech elo géif soen, genderqueer, an ech setzen d'Gender awer a Klameren an e bësse esou, okay, ech identifizéiere mech mat kengem vun all deene Labelen, déi et gëtt, mee queer passt iergendwéi esou. An op där anerer Säit, mir sëtzen hei och esou ënnert esou engem groussen, en ass zwar ganz schwäerz, Zeltdaach, esou deen Umbrella Term, wou dann all déi Identitéiten, déi dann oft och esou als LGBTIQA a vläicht falen eech nach e puer Buschtawen an, zesummegefaasst ginn. An, jo, do wéilt ech Iech mol froen, wéi, wéi gesitt Der dat? Gesitt Dir och do e Géigesaz oder ass dat, ass dee Begrëff esou fluid, dat en einfach fir béides ka passen? Fir mech gëtt et do souguer nach eng drëtt Kategorie, an zwar esou dat queer versus LGBTQIA plus, ass fir mech och nach eng Kéier esou eng Ënnerscheedung u sech. An ech fannen, datt queer esou, fir mech zumindest, oft bësse méi e Gefill ass vu sou eppes ass sou liicht anescht. Zum Beispill, déi Diskussioun hat ech schonn méi oft wéi ech Fangeren un Hänn hunn, sinn net-monogam Mënschen queer? Ass Net-Monogamie eng Zum Beispill e Cis-Mann, deen nëmmen heterosexuell Bezéiunge mat Cis-Fraen huet, oder och deemno wéi e seng Straightness definéiert, och mat Trans-Fraen, ass déi Persoun, wa se net monogam ass, ass déi queer. An ech mengen, datt do einfach, dat hänkt da wéi gesot dovun of, a wéi fern een dee Begrëff esou deent, well wéi gesot déi gängeg Definitioun, wéi ech virdru gesot hat, giff dat net mat anbezéien, mee ech sinn awer och d'Iwwerzeegung, dass Begrëffer a Labels vill méi fluid sinn a vill méi wandelbar sinn, wéi dat mol esou, jo, wéi dat, also dass déi sech einfach verännere kënnen am Laf vun der Zäit, dass dat och Deel vun deenen ass. Dat heescht, wat s de wëlls soen, ass, datt Net-Monogamie net am LGBTYAQ+ derbäi ass a bei Queer kann derbäi sinn. Hunn ech dat richteg verstan? Jo, datt dat definitiv en interessante Sujet ass, fir ze debattéieren, awéifern datt Net-Monogamie, verschiddenste Forme vun Net-Monogamie queer sinn, och wa se vläit net LGBTQIA+ sinn.
Joël, fir dir op deng Fro ze äntwerten, ech mengen, et gi souguer méi wéi déi zwou Saachen, nämlech Sammelbegrëff versus Label. Ech denken, queer ass vläicht och als Begrëff esou wandelbar wéi Leit, déi e benotzen a firwat se en benotzen. Esou An ech fannen net, dass dat e Géigensaz ass, well dat eent ass eng Community-Beschreiwung, géing ech soen, déi iergendwéi och e gemeinsaamt Gefill mécht, wat ech mega wichteg fannen, an dat anert ass eng individuell Entscheedung, wéi ee Label oder och net Label passt fir mech. An ech fannen, dass queer esouwuel kann e Label sinn, ze soen, ok, queer ass mäi Label, ech benotzen dat, wéi och ze soen, dat ass am Fong en Net-Label, well ech wëll mech net labelen an och do ass dat, fannen ech, kee Géigensaz, mä dat ka wonnerbar nieftenee stoen, datt et souwuel e Label wéi och en Net-Label ka sinn, wéi och eng Iwwerbezeechnung, wéi och d'Iddi, datt ech vläicht net deene Leit, déi ech net esou gutt kennen, net wëll zielen, mat weem ech Sex hunn, a ween ech mech verléiwen, wéi meng romantesch a sexuell Orientéierung sech vläicht ënnerscheet, wéi meng Bezéiungsform ausgesäit, wéi ee Geschlecht ech hunn, an da seet en einfach, ech si queer. An da muss ee sech och net erklären op eng aner Weis, déi vläicht och guer net appropriate ass der Bezéiung zu der anerer Persoun géigeniwwer, nee?
Jo, an ech fannen, dat mécht alles Sënn. An ech géing souguer nach méi wäit goen a soen, datt vläicht verschidde Persounen, déi net neurotypesch sinn oder neurodivergent sinn, sech vläicht och kéinten als queer bezeechnen, elo egal wéi hir Sexualitéit oder hir Genderidentitéit ass, einfach well een dann och an engem Kontext ass, wou een an déi meeschten Normen net erapasst, an déi meeschten Erwaardunge vun der Gesellschaft och net onbedéngt erapasst, oder op alle Fall et och schonn oft vu wäitem opfälleg ass vläicht, datt een anescht ass. A fir mech ass queer och eppes, wou ee sech vläicht selwer kann d'Erlabnis ginn, fir ze weisen an auszedrécken, Hey, kuck, ech passe vläicht net iwwerall eran, mee Dat ass ok, an andeems ech dat iergendwéi probéieren zum Ausdrock ze bréngen, kann ech vläicht och aner Persounen an enger Community fannen, wou dat ok ass oder déi vläicht ähnlech funktionéieren oder op alle Fall méi oppen an akzeptéierend sinn an ech do och dann vläicht méi Liichtegkeet hunn, ech selwer ze sinn an net jugéiert ze ginn oder op alle Fall kënnen iergendwéi méi dozou ze gehéieren. Also ech weess jo net, ob et meng Social Media Bubble ass, Mee ech hu schonn d'Gefill, datt Neurodivergenz a Queerness oft zesummekommen op eng Aart a Weis. Dat ass net nëmmen däi Gefill, dat ass och wëssenschaftlech beluecht.
Okay, tell me more. Et gëtt einfach an der Literatur eng immens héich Korrelatioun zwëschen Neurodivergenzen, Identitéiten a queeren Identitéiten, grad wann et ëm genderqueer, géif ech elo mol soen, also net-cis Identitéite gëtt. Also grad esou d'Prevalenz vun neurodivergente Mënschen an der transgeschlechtlecher Communitéit ass wesentlech méi héich wéi esou an der Allgemengbevëlkerung, géif ech elo mol soen. Wou ech nach wollt drop zréckkommen, sou och wann ech mega Fan dovu sinn, fir Begrëffer wäit ze huelen, fir se ze deenen, fir se nei ze entwéckelen an nei ze gesinn an dat einfach als eppes méi Fluides ze huelen, hunn ech och gläichzäiteg ëmmer sou déi kleng Stëmm a mengem Kapp, vun där ech och net weess, wéi vill, wéi vill Gewicht ech där soll ginn, wat och nach ëmmer eng Konversatioun mat mer selwer ass, mee sou déi Gefor vun Invisibilization, dat heescht eppes onsiichtbar maachen. Zum Beispill, wann ee Queer vill méi breet hëlt a seet, okay, neurodivergent Mënschen, onofhängeg dovun, wéi se wéi hir Geschlechtsidentitéit ass, wéi se hir Bezéiunge liewen, mat weem se déi liewen, oder zum Beispill Net-Monogamie, och you know cis straight Mënschen, déi net monogam liewen. Sou schéin ech dat op der enger Säit fannen, sou queer als sou en Term ze gesinn, deen einfach seet sou anescht an net den Normen entspriechend, wann et sou wann et dozou kënnt, wéi Mënschen an dëser Welt existéieren. ass et fir mech awer och grad en Term, dee ganz vill och domat ze dinn huet, grad opgrond vun dovun, dass ech halt net cis sinn, dass ech net straight sinn, och immens vill Marginalisatioun ze erfueren an an där queer Community dann och Leit ze fannen, déi méi oder manner staark ähnlech Erfahrunge maachen, wat ech zum Beispill, also grad esou mat engem cis-straighte Mann, dee lauter Frëndinnen huet, déi e vläit méi oder manner gutt behandelt, deemno wat esou säi Flavor vu Non-Monogamy ass a seng Perséinlechkeetsstruktur, hunn ech am Fong net wierklech vill gemeinsam. An ech fannen dann, Wann een den Term verwässert, dat ass engersäits mega schéin a mega wäertvoll an anerersäits mécht et halt awer och manner spezifesch an deem Sënn, datt grad ech den Term queer mega gär fir mech benotzen als Persoun vun der LGBTQIA+ Communitéit. An dat mécht et dann awer och méi schwéier fir Leit ze fannen. Och wann een natierlech muss soen, datt och an der LGBTQIA plus Communitéit, also gëtt ëmmer gesot d'queer Communitéit, d'LGBTQIA, LGBTQIA plus Communitéit, schonn een, datt een dovun am Fong och net esou wierklech schwätze kann, well mat engem cis schwule Mann hunn ech perséinlech och net esou vill gemeinsam. An och wann ee sech an der Communitéit ukuckt, mir sinn eis och all net eens. Och net all, net, net, net all Persoun an der LGBTQIA-Plus-Community ass en Trans Ally. Sou, et muss een och einfach ganz kloer soen, dass och mega vill transphob an interphob Violence vu Cis-Schwulen, Cis-Lesbeschen, Cis-Bisexuellen, wat och ëmmer, vun cis-geschlechtleche Mënschen an der LGBTQIA-Plus-Communitéit ausgeet. An. Sou, da schwätze mer nach guer net vun anere Planes vu Marginalisatioun, wéi zum Beispill Mënschen of Color an der queerer Communitéit, Mënsche mat Disabilities, Klassismus, etc. Etc. Etc. Dat heescht, ech fannen et am Fong schwéier, fir souwisou schonn ze soen, d'queer Communitéit, d'LGBTQIA+ Communitéit, well mer einfach trotzdeem, esou verschidde sinn an och einfach esou verschidden Identitéiten hunn, dass mer awer all ganz aner Vulnerabilitéiten hunn an anere Marginalisatiounsmechanismen ausgesat sinn. A wéi gesot, esou vill wéi, also esou wéineg wéi ech mat engem cis hetero wäisse Mann zesummen hunn, ech hunn awer och zimmlech wéineg gemeinsam mat enger transgeschlechtlecher schwaarzer Persoun. An jo, dofir esou wierklech Kommunitéit, mir sinn all an deem selwechte Boot, mir sinn déi eng Kommunitéit, ass och ze einfach gegraff. Jo, ech mengen, do muss een e bëssen oppassen, net an d'Fal ze fallen, engersäits vun esou der Vereenheetlechung, Friede, Freude, Eierkuchen, Eenheet, Bräi, mir verstinn eis jo souwisou alleguer, an awer och net an esou eng Marginaliséierungs-Wettkampf-Situatioun, wou een da vläch och erëm Identitéite géinteneen ausspillt. Ech denken, dass dat, dass ee relativ do esou an esou e Faarwaasser kann erageroden, dat op jiddwer Fall um Schierm ze hunn. An ech fannen och, dass queer, also zumindest fir mech, eng Form vun Aarbecht bedeit, éierlech gesot. Also ech, ech verstinn do drënner Community Work, mech mat Forme vu Marginaliséierung ausernee setzen, vun deenen ech net betraff sinn, wéi zum Beispill Rassismus, mee och Forme vu Klassismus an esou weider, an ze kucken, datt och wann net all Espace ka jidderee gläich accueillieren an och net all Bubble muss gläich sinn, een awer probéiert, et trotzdeem grouss genuch ze faassen. An. jo wann een sou seet ok wäiss straight cis Persounen déi net monogam sinn, ech sinn all for it déi an der queerer Communitéit genau sou mat oppenen Äerm unzehuelen, mee dat bedeit awer och Forme vun Aarbecht déi mat hetero cis an wäiss entre autres sinn, matkommen, oder? An ech fannen et hänkt mega dovunner of mat wéi enger Form vun Approche an Attitude an och wéi een sech a Bezéiung setzt mateneen, wat dat da bedeit. An ech fannen do kann een net quasi eng eenheetlech Äntwert ginn oder eng eenheetlech Äntwert ze ginn wär och de Géigendeel vun deem wat vläicht sënnvoll wär, oder? Jo, absolut.
Also.
Am Fong, wat ech ëmmer erëm spannend fannen un deenen Diskussiounen, wee, wee gehéiert elo dozou oder ween, ween däerf mat ënnert deen, dat Zeltdaach oder deen, dee Prabbeli. Am Fong ass et jo cool, dat, dat déi Definitioun esou un de Ränner esou onschäerf ass an dat jiddwereen, net jiddwereen, mee dat vill Leit kënnen mat ënnert dat Zelt kommen. An, an dann och vireneen astoen. Mee da muss mer dat och maachen. Also dat ass halt dat, wat, Kelly, wat s du elo soos, dat ass richtig. Ne? Also mir mussen déi Aarbecht dann och maachen a mir mussen dann och gewëllt sinn, déi Aarbecht ze maachen, fir kënnen eng Communautéit ze sinn. An ech gesinn awer och iergendwéi esou, An ech hunn net vill schlecht Stëmmung, mä esou déi Bedrohung vu baussen, där ass et schäisegal, ob mir elo iergendwéi eis 23 Babbelen hunn. Also do muss ee sech och als cis-schwulen oder cis-bisexuelle wäisse Mann keng Illusioune maachen, déi komme fir eis all. Also just well et elo grad vill ëm Trans-Mënsche geet a vill Haass géint si geet, Déi wäerte genau esou fir eis kommen. Also do, do, och wa se probéieren eis auserneen ze dividéieren, do musse mer einfach zesummestoen. Also dat ass fir mech einfach och einfach ganz wichteg, fir ëmmer erëm deen Zesummenhalt an déi Aarbecht, déi mat der verbonnen ass, héich ze halen.
Agreed. Agreed.
An och well einfach, wéi gesot, All Form vun Oppressioun kann net fortschrëttlech sinn. Kleng side note, mee transexklusive Feminismus ass net feministesch. Wann s du Weiblechkeet wëlls dorun definéieren, ob eng Persoun Brëscht huet, ob eng Persoun en Uterus huet, ob se gebäre kann, wat och ëmmer, sou, ob se Kanner ka kréien, du bass net feministesch, wann s de doru Weiblechkeet festmaache wëlls, well sinn. Cis-Fraen, déi da keng Kanner kënnen oder wëlle kréien, dann manner Fraen. Also do dréint ee sech dann einfach ganz séier am Krees. An wéi s du elo esou schéin sees, deenen dobaussen, deen, déi eis zur Gefor kënne ginn, ass dat och einfach schäisegal, well am Endeffekt, ech mengen, du sos jo drun, Schwul Cis-Männer sëtzen zwar vläit net am éischten Zuch fir an d'Vernichtung, mee awer da vläit am zweeten. An am Endeffekt fëscht mech dat einfach oft wahnsinneg traureg fir och einfach déi Mentalitéit vun, ah ja, eise Kampf ass elo, ech hunn d'Soe gewonnen, mee esou, mir hu lo méi Rechter an de Rescht interesséiert mech net esou vill, grad wann ee gesäit, datt de Kampf fir zum Beispill Gay Rights an deem Sënn, fir Rights wat Sexualitéit ugeet, och einfach mega vill vun Transpersounen ausgefochte ginn ass, virun allem och an de States immens vill vun Transpersounen of Color, sou, an datt déi elo einfach vun Deeler vun hirer Communitéit einfach sëtze geluuss ginn, elo wou si hiert hunn, ass einfach mega onsolidaresch an einfach net cool, sou.
Wann ech nun, wann ech nun eng Kéier bei mech zeréckkommen an de Begrëff queer, einfach fir eng Kéier vun deem méi Globalen op dat méi Perséinlecht, ass et ee Begrëff, dee mir besonnesch fréier vill méi zougesot huet wéi vläicht schwul oder bi oder iergendee vun deenen anere Begrëffer, déi vill méi restriktiv sinn, wou ee schonn iergendwéi muss sécher sinn oder eng gewëssen Aarbecht gemaach hunn an, an wëssen, ok, dat ass genau dat, wat ech sinn an ech sinn och bequem an där Definitioun an an där Identifizéierung. An wann ech bei deene méi Jonke kucken, mat deenen ech schaffen, dat ass, mengen ech, och eppes, wou Queersinn einfach vill méi, accessibel ass an méi einfach ze soen ok vläicht sinn ech queer wéi elo onbedéngt missen direkt ze entscheeden hm vläicht sinn ech schwul oder vläicht sinn ech lesbesch oder vläicht sinn ech bi oder sinn net ganz sécher wat mäin Gender ass an esou weider. Also an där Hinsicht fannen ech et awer eppes wat ka ganz beräicherend sinn, well ee sech awer schonn iergdwi kann Definéieren a vläicht eng Community fannen, ouni nach direkt ze wëssen oder sech festleeën ze missen, Ech sti genau dodrobber oder ech fille mech genau esou oder ech hu lo alles fir mech ausgeschafft an ech si mer sécher, datt dat do meng Identitéit ass oder op alle Fall kann ech dat am Moment elo soen, datt datt et fir de Moment mol sécher esou ass.
Also vläicht ass dat just meng Bubble, mä Ech hunn d'Gefill, datt ganz vill Leit, déi queer sinn, am Laf vun hirem Liewe verschidde Labelen hu fir verschidden Zäiten oder halt wiesselen oder halt iergendwann erëm drop kommen, ah jo, dat do ass awer gutt oder dat do ass net gutt, a se awer gläichzäiteg ëmmer ënnert dem Label queer sech erëmfannen. An dat fannen ech am Fong immens schéin an och immens ermächtegend, fir einfach kënnen ze soen, okay, dee. Ënnert deem Parapluie bleiwen ech an de Rescht, dat kucken ech halt, wéi et sech grad ubitt a wéi et grad gutt ass oder schlecht ass. An ech fannen, dat ass eppes, wat wierklech och ermächtegend ka sinn.
An ech fannen, ee vun de Virdeeler vu queer ass och, dass eben déi ganz ënnerschiddlech Ebenen dra sinn, also Geschlechtsidentitéit, mee och romantesch sexuell Orientéierung an och vläicht wéi Bezéiungsforme sinn, an dass een dowéinst vläicht och guer net esou déi een Zëll esou genau kloer muss hunn oder sech ënnert deene kënne Saachen iergendwéi veränneren. Ier du wou's du do geschwat hues, hunn ech mech gefrot, Wat bedeit queer da fir Iech? Also esou perséinlech. Ech hunn et nämlech déck schéi fonnt, dass du esou e bëssen vun dir gezielt hues. An et géing mech natierlech och bei Iech interesséieren. A vläit och, wann iergendeen aus der, aus dem Publikum eis wëll matdeelen, wat queer fir Iech bedeit.
Ganz gären. Politesch. Politesch, yes. Wëlls de e Mikro?
Also ech géing soen, alles wat esou géint d'Norm, géint d'gesellschaftlech Norm geet, Gesellschaftlech Norm soen ech dowéinst, well einfach vill Leit dat haut nach am Kapp hunn, dass et esou eppes gëtt. Ech mengen, dat kennt een, wann een eng Famill huet, wou een als eenzeg Persoun queer ass, da kritt ee gesot, Jo, muss de dann ëmmer esou erausgoen?
An dann is, da froen ech, da soen ech ëmmer, wéi, wéi, ma net esou, ah, mee esou eppes, esou an déi Richtung géing ech dat elo emol definéieren.
Merci. Wat heescht politesch? Deet mer leed, hues du awer de Mikro am Grapp. Dat ass okay, dann ass et esouwäit. Jo, politesch am Sënn vu wegen, mat deem, wat eeben grad Och virherrschend ass eng kapitalistesch Muechtstruktur, ënnert där och ganz vill marginaliséiert Mënsche leiden, sief dat elo d'queer Community an all déi aner Communities. Einfach och do kloer ze soen, Nee, dat ass net ok esou an ech schwammen do bewosst géint de Stroum an ech sinn net averstanen domadder an mam Status quo, ech wëll deen net oprechterhalen.
Zoustëmmung.
Mee du hues d'Fro immens perséinlech gemengt, oder? Et ass, jo, och. Ja.
Well, also wou s du elo gefrot hues, hunn ech mech gefrot, okay, giff ech iwwerhat mer deen Hutt oder déi Kroun opsetzen? An ech soen bewosst Kroun, well ech iergendwéi fannen, okay, äh, an, an da si mer erëm bei deene ganzen Theme vun Onsécherheet a vun, sinn ech queer genuch, sinn ech queer genuch fir mer, fir mer deen Term opzesetzen? Mhm. Ähm, An all anere Mënsch a menger Label-Konstruktioun, dee mech giff froen, dee giff ech soen, jo natierlech. Mee bei mer selwer sinn ech mer natierlech erëm onsécher. Mee jo, natierlech. An dat ass awer dann och e bësse sou deen. Déi Bezéiung, déi ech zu deem Term hunn, ass fir mech e bëssen ähnlech wéi déi Bezéi-, wéi déi Fro och esou, dat war virun 10, 15 Joer, déi Diskussioun war immens in, esou, däerfe Männer sech Feministen nennen? An, jo, dir laacht elo all, mee dat war awer wierklech eng Diskussioun. An natierlech, an, an dann, jo, ass dat fir mech dann esou, okay, sinn ech iwwerhaapt gutt genuch fir mech, fir mech esou ze nennen? An, jo, kloer sinn ech, mee. Et ass awer nach ëmmer e bësse schwéier, fir dat dann esou unzëerkennen. Also, da fannen ech och spannend, wann s du, Elie, sees, esou méi e, méi e feste Label wéi Bi oder Pan oder Schwul ass méi schwéier fir dech. Well fir mech wär de Bi-Label, dat wär méi einfach. Mee. Jo, also ech hunn do, mir kënnen nach gären e bësse weider diskutéieren, ech hunn do awer nach esou eng eng bësse méi philosophesch Diskussioun an an der Täsch, nämlech esou déi Fro zwëschen being an doing, also zwëschen ech sinn eppes an ech maachen eppes. A bei verschiddene Labelen hunn ech d'Gefill, datt soubal een eppes mécht, kann ee sech dee Label undoen an dann ass et relativ einfach. A bei Queerness Am Fong och, mee fir mech ass, fannen ech et awer nach e bësse méi schwiereg.
Jo, fir mech ass Queerness also en zweeschneidegt Schwäert, sou als Term. Esou engersäits verbannen ech immens vill Liberatioun dermat a Freed a sou d'Gefill vu Fräiheet. An op der anerer Säit verbannen ech awer och immens vill Péng a Gewalt an Ausgrenzung, Marginalisatioun dermat an och einfach vill Trauma och einfach esou vun awer wa mer bei den Ursprong vum Wuert zréckginn, esou anescht sinn, wat engersäits mega wäertvoll a mega schéi ka sinn, grad wann een anescht mat anere Leit ass, wou ech einfach d'Chance hunn, datt ech där immens vill ëm mech ronderëm hunn. An anerersäits ass dat awer och, wéi elo virdrun aus dem Public gesot gouf, esou dat géint-de-Stroum-Schwammen. Ass halt awer och wierklech ustrengend. Dat ass e Kraftakt, wou een och heiansdo einfach awer vum Stroum matgerappt gëtt an da rëm muss no vir schwammen, dee Wee, deen een am Fong schonn zréckgeluecht hat. An dat verbannen ech halt och einfach ganz staark dermat. wou fir ech och, mir hate virdrun, wéi mer einfach iwwert de Sujet vun dëser Episod geschwat hunn, hate mer och dovu geschwat, esou datt ech deen Instinkt hu fir deen Term dann awer bëssi ze gatekeepen, wat ech engersäits, also Gatekeeping ass ni cool, don't get me wrong, a wat ech anerersäits halt och, fir mech ass halt d'queer Kommunitéit an deen Term esou domat verbonnen, fir Communitéit ze fannen vu Leit, déi wëssen, wat et bedeit, dat duerchzemaachen an esou ze sinn an esou ze existéieren. An dat fannen ech zum Beispill wesentlech manner ënnert Cis-Mënschen aus der queerer Communitéit, mee virun allem vill méi ënnert transgeschlechtleche Mënschen an dann och ënner Intermënschen, déi och net binär sinn, vun deenen ech der net immens vill fonnt hunn, muss ech och éierlech soen, wat mer och heiansdo ferm ze knae gëtt. An do fällt et mer dann heiansdo aus där Péng wahnsinneg schwéier, fir mech do am Kapp e bësse méi fräi ze man an dat méi einfach ze huelen, och wann ech mech natierlech net wëll vun där Péng leede loossen, well dat ass net produktiv an sou. Ech wëll där och net déi Agency ginn. Mee jo, ëmmer esou eng schwiereg Fro, esou engersäits esou ganz vill positiv Gefiller an anerersäits awer och einfach vill Péng, jo.
An ech muss soen, ech fannen awer schéin, dass et e Begrëff gëtt, deen déi Saache ka vereenegen an trotzdeem déi Saachen alleguer kann halen. Also dat fannen ech schonn och quite impressive iergendwéi. Jo, ech spiere virun allem déi lescht puer Joer esou e bëssen och eng Virsiicht mam Begrëff queer, well en, also Du hues virdru gesot Gatekeeping, vläicht muss mer e bëssen erklären, wat Gatekeeping ass. Robin, wéi géings du et fir dech erklären? Gatekeeping ass, wann een e quasi en Zonk opriicht ëm eppes ronderëm an d'Leit eraushält, also d'Dier fest zouhält. Wann een zum Beispill seet, queer sinn nëmme Leit, déi. net cis sinn an net straight sinn oder wann ee seet du kanns nëmmen trans sinn wann s de sou a sou a sou bass a keng Flexibilitéit a keng Komplexitéit zouléiss. Zum Beispill Gatekeeping an der Transcommunitéit, wat oft diskutéiert gëtt, ass, datt nëmme binär trans Mënschen deen Term benotzen dierfen an net Leit, déi sech als méi genderqueer, net binär oder sou definéieren. Yes.
Gatekeeping gëtt vill vu medezinesche restleche staatlechen Institutioune gemaach, mä natierlech och innerhalb vun enger Communautéit. An ech muss soen, ech verstinn däi Schutzimpuls. Ech géing et net onbedéngt Gatekeeping nennen, mä däi Schutzimpuls schonn, well ech schonn d'Gefill hunn, datt vill och mam queem Term queer gemeet gëtt, wat ech net méi als queer verstinn, nämlech net méi als Community-Aarbecht, als aner Forme vun, wéi ee sech mateneen an Bezéiung setzt. an och net als Formen vun där politescher Envergure, wéi vu wou queer kënnt, nämlech mir huelen eis dee Begrëff zréck, mat deem Leit beschimpft gi sinn, an da maache mir eppes Positives draus, an zwar esou aus Selbstermächtegung. Jo, dowéinst verstinn ech déi Gefiller, déi s du do hues, schonn, well ech och einfach vill Saachen als Queerbaiting gesinn, zum Beispill. Also an iergendwelche Filmer weess ech, si hu elo do déi lesbesch oder déi schwul Storyline erageschriwwen, fir dass mir et och kucken. An da kucken ech de Rescht vun der Serie an ech fannen se am Fong guer net gutt, mee ech hu se natierlech ugefaangen, well et do déi eng Side-Story gëtt an esou Saachen zum Beispill, wou ech mer oft denken, sou, Hat der wierklech Loscht oder maacht der et just fir nach méi Public anzefänken? An ech mengen dat sinn esou déi ambivalent Gefiller, déi och mat der, jo mat der Visibilitéit a mat der Verbreedung vum Wuert queer anhier ginn. An dofir fannen ech et och esou mega wichteg zeréck ze goen op déi déi Ursprong a vu wou et kënnt a sech dat ëmmer virun virun Aen ze halen, jo. An esou mir wiere der Serie mol souguer méi egal, wann et einfach just déi sou immens queer side story gëtt, wann de Rescht net sou immens cis an heteronormativ mat deem selwechte Bullshit gefëllt wier, dee mer am Fong wëlle lass ginn. Sou, ech brauch keng, keng, keng Stories, déi sech ëm queer Léift zentréieren, grad als eng Persoun, déi mat sou romantescher Léift souwisou net onbedéngt ëmmer sou vill kann ufänken an dat och op enger Serie éischter net sou unzéiend fënnt. Sou, mee ech hätt einfach gär Stories, déi vun deenen Norme lass kommen An dat ass och eng queer love story net onbedéngt, a virun allem net wann et eng ass déi an enger Serie gesat ass, déi einfach fir de Rescht déi gesamte Gewalt reproduzéiert. An do mengen ech sinn ech dann awer och, benotzen ech den Term gatekeeping schonn bal houfreg, ech giff gär Amazon an déi ganz aner companies déi pinkwashen an déi ganz einfach Entreprisen fir ze queerbaiten an ze pinkwashen, ech wëll déi gär gatekeepen, haalt op deen Term dee mir esou wichteg ass ze gebrauchen esou an ze mëssbrauchen, haalt iech do raus esou, virun allem wann der et einfach just hëlt fir Clienten unzezéien an net fir fundamentalen, fir eng fundamental Verännerung duerchzezéien.
Ech mär elo e ganz schlëmme Verglach, dat ass e bësse wéi mat deem Nohaltegkeetsbegrëff, nee? Oh hal nemmen op.
Mee. Wann dir dat esou zielt, soen ech mer, vläicht ass Queesien och einfach ze cool, well wann ech esou e bëssen d'Trends kucken, wat Fashion ugeet a sou weider, da sinn awer vill Saachen, déi vläicht aus der queerer Zeen oder aus der queerer Communitéit emol komm sinn an dann eventuell och nach vu queeren oder LGBTIQ-Artist, innen dann weidergedroe ginn an dann op eemol iergendwann am Mainstream sinn, ob dat elo e Septum-Piercing ass oder verstëmmt bestëmmte Kleeder, déi een undeet. De Lesbian Power Suit.
Oder verschidden Hoerstiler, déi vläicht à la base éischter queer waren an awer elo méi oder manner am Mainstream ukomm sinn, och wann et natierlech ëmmer nach Persoune ginn, déi ni Géing en dee Stil unhuelen, well et him dann awer nach eng Kéier ze komesch an ze anescht ass. Mee jo.
Also virdrun ass eis dem Public jo dat Wuert Kapitalismus gefall. An ech fannen dat an deem Sënn ganz spannend, well fir mech queer a Kapitalismus jo am Fong Géigesätz misste sinn. An Iergendwou bedéngt de Kapitalismus awer och esou eppes wéi queer, andeems dat en ëmmer Peripherie schaaft, also sief dat zum Beispill de globale Norde géint de globale Süden, do ass de globale Süden d'Peripherie, wou dann produzéiert gëtt, an déi ganz Ëmweltverschmotzung exportéiere mir quasi dohinner, just datt dat beim Klimawandel net esou gutt funktionéiert, kleng side note, mee awer och dann halt an eisen, ënner Guillemets, westleche Gesellschaften oder globalen Norde-Gesellschaften, wou dann halt d'Leit marginaliséiert ginn, déi an der Peripherie sinn, an dat geschitt nu mol queere Leit och ganz oft, an trotzdem frësst de Kapitalismus dann ëmmer erëm esou oder hëlt sech déi Saachen, déi flott sinn, aus der Peripherie eraus a sëtzt dann och vläicht e puer Leit esou, déi däerfen dann halt d'Gewënner spillen, an de Rescht gëtt awer weiderhin ausgebeut. An duerfir géif ech mech och freeën, wann déi queer Community, TM, sech giff bësse méi dogéint wieren, nach en bësse méi zu deenen antikapitalisteschen Ursprung oder Beweegungen, déi et mol gouf, zréck gi fannen. Well ech mengen, datt dat einfach ëmmer Géigesätz sinn an esou eppes wéi queere Kapitalismus, dat kann et am Fong net ginn. Ech mengen doriwwer kéinte mer gär eng Kéier eng eegen Episod maachen, queer Kapitalismuskritik a wéifern dass de Means of Production a sou vun Hetero an Cis-Normativitéit ofhänken. Ech mengen et géif elo hei de Raum e bëssi sprengen, zumindest ech kéint doriwwer eng Stonn schwätzen. Special guest Karl Marx.
Net mol onbedéngt mat him, also meng Revolutioun gewann ech och léiwer ouni hie wéi mat hien, mat him. Ja, mee ech fannen dat awer ganz richteg an deem Sënn, dass esou Kapitalismus, eppes muss ech em loossen, esou, en ass immens gutt dra sech ze adaptéieren an einfach weider ze rëm ze monsteren an ze mutéieren an dat huet e mat ne Queerness halt zimlech gutt hikritt. Rainbow Capitalism ass u sech zwar e Widdersproch, mee awer halt och net.
Jo, wéi gesot, de Lesbian Power Suit, fréier waren dat halt d'Butches, déi sech de Suit ugedoen hunn a wou s de waars sou, Damn! An dunn, säit zwee, dräi Joer kanns de an all. Kleederbuttik, déi eng grouss Chaîne ass weltwäit, als weiblech geliese Persoun da hei Suits an all méigleche Faarwe kafen. An engersäits fannen ech gäil, well ech sinn esou, umm, yes, affordable suits, give me all of the suits. A gläichzäiteg sinn ech esou, bon, wëlle mer wierklech elo den, wéi seet een dat, Boss-Girl Vibe weiderdroen andeems, jo also Dir verstitt, Dir verstitt. An ech muss soen, ech hunn haut e bëssen och bei Drag driwwer nogeduecht, well ech, mir haten haut op eisem Event, bevir mer elo haut déi Episod opgeholl hunn, zwee Workshops, ee Shibari-Workshop, Queer Shibari, Queer Rope, Jo, Bondage an een Drag Workshop. An d'Ursprong vum Drag si och éischter an der schwaarzer Community, an der Community of Color. An ech hunn och geduecht esou, ok, am Fong hunn ech mega Loscht Drag auszeprobéieren a gläichzäiteg sinn ech mer net sécher inwiefern als wäiss Persoun ech mech vläicht och wëll domadder comfortable fillen. An ech fannen och iergendwéi, datt dat awer e gutt gutt Gefill ass. Also Joël, du hues jo och virdrun esou e bësse vun deem Uncomfort geschwat, deen een huet, sech Saachen unzëeegnen. Ech fannen och eppes, dat ass net eppes, wat een onbedéngt muss ewech schwätzen oder esou iergendwann sech denken, Ah jo, nee, ech muss dat just fir mech claimen an ech si queer genuch an ech dierf dat an dat maachen. Mee ech fannen, dat Gefill kann ee sech och behalen, well ech fannen, dat ass och do bei queer mat dran, Nämlech ze soen, ok, ech eegene mer déi Saach elo un an ech si queer genuch an ech dierf Drag maachen a gläichzäiteg hunn ech dat Bewosstsinn, ween nach do war a ween nach do ass. Jo, a just well een zum Beispill als wäiss Persoun Drag mécht, heescht net, datt ee sech aner aner Charakteristike vun den Ursprong vun Drag aus der schwaarzer Communitéit soll oder muss uneegnen. Zum oder zum Beispill Zu an Holland wou ech elo wunnen gëtt et eng grouss Drag Community déi wierklech aus der Punk Zeen komm ass, déi och full of non-binaries ass an déi halt wierklech quasi Drag op Punk maachen, wat ech zum Beispill scho wesentlech manner problematesch fanne wéi wann lauter wäiss Mënschen op schwaarz Musek wougen, well et einfach, du hëls eppes an du mëss et bëssi sou däin eege Thing a gläichzäiteg fanne ech et awer och mega wichteg fir einfach déi Originnen an wou dat hier kënnt, net aus den Aen ze verléieren an et halt respektvoll an eppes Neies ze verwandelen an net ze appropriéieren an enger Communitéit, déi immens marginaliséiert ass, einfach eppes fortzehuelen an dat domat ze devaluéieren am Fong.
Wat ech an deem Kontext ëmmer erëm immens wichteg fannen, ass, wéi Dir elo och sot, esou einfach ze wëssen, ween war virun eis do a ween huet wat fir Kämpf ausgedroen. An et gëtt haut zwar schonn einfach méi ee grousst Wëssen iwwer Saachen, déi geschitt si viru 50, 60 Joer, mee net esou vill an ech hunn d'Gefill dat och net. Dann wëssen d'Leit esou ok Stonewall wär an iergendwann wär Aids an lo si mer elo. An esou alles wat dozwëschent geschitt ass, dat ass dann oft esou iergend esou e Flou an et weess een net richteg wat geschitt ass. An dat ass dann och erëm esou e Wënsch un, e Wonsch un d'Community TM fir sech einfach méi ze educéieren a méi Documentairen ze kucken, Bicher ze liesen, mat Leit ze schwätzen, Well ech mengen, datt mer och do einfach vill léiere kënnen. An et ass nu emol, mir sinn nu emol eng Kommunitéit, wann ech dat elo einfach esou soen, déi halt net esou kloer Familljestrukturen huet, wou et esou Nachfahre ginn, deenen een dann vun hiren Elteren oder hire Grousselteren esou gezielt kréie wéi et fréier war, mee oft kënnt een halt an engem e bësse méi groussen Alter an déi Community eran an weess een da, also et kritt een da vläicht guer net esou mat, wat virdrun esou geschitt ass. An dat fannen ech awer och immens wichteg, well een just esou dann als, als Community an och als eenzel Mënschen léiere kann, wéi een déi Kämpf weiderféiere kann.
Ech hunn eng ganz aner Fro. Eise Podcast heescht jo Méi wéi Sex, mee gëtt et queere Sex?
ja, stimmt. Das ist wirklich ein Running Joke, dass wir die letzten 10 Minuten danach über Sex schwätzen, gell? ja.
Ma ech hat lo do wat mech schickesch do inspiréiert huet ass datt ähm, eng gut befrënnte Persoun vu mär ähm, huet mal lo d'läscht gezielt dass seng nei Matbewunnerin, wat eng cis-hetero Fra ass, him dovu geschwäermt huet, dass hatt elo mat och engem cis-hetero Typ Sex hat, an dass dat esou e queere Sex gewiescht wär, well hie wär esou consensual gewiescht an hie wär esou fei gewiescht an hien hätt net net nëmmen déi ganz Zäit traditionell gutt männlech getoppt, mee hätt och wär och mega comfy domat gewiescht, fir an enger méi submissiver Persoun, an enger méi submissiver Positioun ze sinn. An am Ufank hunn ech mega gelaacht, well ech och einfach, also dat ass och einfach, dat ass och einfach wierklech traureg, datt wann ee Sex mat Cis-Männer huet, grad mat hetero-Cis-Männer, datt dat esou en Alleinstellungsmierkmal ass apparently. An, ne? An. Anerersäits, wa mer awer, wéi gesot, deen Term queer als méi breet huelen an deen Term queer huelen als anesch, dann ass et awer och nu mol esou, dass et halt och iergendwéi schonn, also ech sinn och ëmmer nach iwwerrascht, wann ech engem Cis-Typs iwwer de Wee lafen, grad wa se hetero sinn, dee wierklech säi Konsent drop huet an deen och einfach confortabel ass a senger Männlechkeet, fir net ëmmer mussen dee staarken, dominante Mann ze spillen. An ech ka scho verstoen, firwat dass een dat géif queer nennen. Ech muss och soen, dass ech och perséinlech och heiansdo esou. déi Angscht hunn, datt eppes net kéint queer sinn. Also ech hunn d'lescht eng Expérience gehat mat engem Cis-Mann, deen zwar queer ass, mee wou ech einfach am Ufank mega Angscht hat, datt sech dat Ganzt net giff queer genuch ufille fir mech, well ech awer a signed female at birth sinn, well ech och laang Zäit einfach, och nach ëmmer heiansdo, als Fra wouergeholl gi sinn an well ech och einfach oft Angscht hunn, dass Mënsche mech net als trans, net als inter wouerhuelen, mee just als e bëssi eng komesch Fra. An do hat ech och am Ufank schonn e bëssi Schiss an dat huet sech dunn awer iergendwann mega verflüchtegt. An. Sou, ech mengen, dat war och einfach, dat war eng mega queer Experience. Mee ech kann awer och verstoen, firwat dass ee seet, ok, grad wann ee vläit souguer als cis-hetero Fra net an déi Norm erapasst, vu wéi d'Gesellschaft sech virstellt, dass cis-hetero Fraen auszegesinn hunn, an wann ee vläit och mat engem Mann eppes ufänkt, deen zwar vläit och cis an hetero ass, mee vläit och net an déi Norm erapasst, wéi cis-hetero Männer auszegesinn hunn. Dass sech dat mega queer kann ufillen, fir Sex ze hunn, dee sou wäit fort ass vun allem, wat ee virdrun als Sex erlieft huet.
E bëssen erënnert et mech och un deng Fro, Joël, vu being versus doing, oder? Deng Philosoph-, also ech mengen net, dass mer Zäit hu fir se ganz auszufilosophéieren, mä ech ka mech, also ech fannen, dass och dat ass elo vläicht kontrovers wat ech soen, mee dass och hetero-cis Persounen kënne queere Sex hunn, mee dass dat awer net onbedéngt bedeit, dass se queer sinn. Also ech mengen, et kann ee queer handelen, ouni dat musse fir, also fir sech als Label ze claimen. Jo, absolut.
Ech menge mir haten doriwwer an der Episod zu Demisexualitéit geschwat. Du kanns och mat enger Persoun Sex hunn, ouni sexuell zu hir higezunn ze sinn. Esou, et ginn och genuch queer Mënschen, déi heiansdo mat net-queere Mënsche Sex hunn, einfach well se Loscht op déi Persoun hunn oder aus iergendwelchen anere Grënn. An dat ass dann och queere Sex an béid Persounen engagen dann och a queerem Sex, ouni dass vläicht eng vun de Persounen nécessairement queer ass, mee vläicht wollt se och einfach nëmmen eppes ausprobéieren, vläicht wollt se eng Erfarung maachen, vläicht hat se iergendeng aner Motivatioun op dëser Welt, fir a queerem Sex ze engagen, ouni dass si selwer onbedéngt queer ass.
Also ech muss elo e bëssen un deen, un dee Meme denken, Fellows is it gay too? An dann kënnt iergendeppes wat absolut immens schwul ass oder halt och net. An et stellt sech da e bëssen d'Fro, ok, kann ech mat enger queerer Persoun, oder kann ech als cis-hetero Persoun mat enger queerer Persoun Sex hunn an deen ass dann net queer? Ech mengen dat dat net geet, also de Sex vläicht net, mee sinn sinn ech oder ass déi Persoun dann automatesch och queer? Do giff ech soen, nee net automatesch, hänkt alt dovun of wéi s de dech fills an wéi s de dech dono gëss a wéi s de dech selwer wëlls identifizéieren. Also et kann ee jo och Begéignungen hunn déi halt eng Nuecht daueren an dann mécht een dat ni méi a sengem Liewen, och wann een déi déi Erfarung gutt fonnt huet. An Jo, an deem Sënn fannen ech queer als eppes wat ee mécht och ganz spannend als Konzept. An also mech erënnert dat och bëssen esou un déi un déi geschichtlech Hierkonft vun hetero an homosexuell, well dat gouf et jo ganz laang einfach net als Term. Et gouf, dat waren einfach just Saachen déi ee gemeet huet. Also deemools huet dat dann Sodomie oder ass ënner deem Begrëff zesummegefaasst ginn. Mee den Term, ech sinn homosexuell, ech sinn heterosexuell, déi ginn et jo nach guer net esou laang. Also dat ass och interessant. A wat fir mech nach erëm d'Fro ass, also kann een dat haut nach maachen? Also ech menge jo, dat dat iergendwou geet, iergendwou an der Peripherie, mee dat dat awer schwéier ass, well mer all déi Labelen am Kapp hunn a well mer eis dann ëmmer déi Fro stellen, okay, ass dat wat ech elo maachen, ass dat, Ass dat queer, ass dat net queer, ass dat queer genuch? Dat ass scho spannend, ass schonn och eng spannend Zméckmillchen esou. Mee ech hunn natierlech elo keng, keng grouss Äntwerten. Mee hutt Dir, hutt Dir iergendeppes, wou Der géift soen, dat ass d'Definitioun vu queerem Sex?
Vläicht just do virdrun zu deem Being versus Doing, Ech fannen, den, den Doing ass och iergendwéi a verschiddene Kontexter vläicht ee Privileeg, well jee nodeem, wou een ass a jee nodeem, wéi een ass, kann een dat net, guer net ëffentlech ausdroen. Oder wann een et iwwerhat ausdréit, dann ass et mat Risiko oder Gefor verbonnen. Jo, et ass natierlech schéin, kënnen sech auszedrécken an dat auszeliewen, mee dat ass vläicht och net ëmmer esou einfach.
Agreed.
Ok, ech mengen dat laang ass dann dee Moment wou mer normalerweis dann esou eppes soen wat mer da rausschneiden, nämlech esou, hues du nach iergendeppes ze soen, sollen mer ophalen?
Vläit huet nach iergendeen aus dem Public e Pefferkär bäizedroen? Dat ass eng ganz gutt Fro.
Public duckt sech. Jill Renner, esou, Nee, kuck mech net, kuck mech net. Dann zielt eis, wat queere Sex fir iech ass. Wann ech u queere Sex denken, denken ech iergendwéi och u Pegging. Obwuel dat, mengen ech, éischter nach viru puer Joer queere Sex war, elo och rëm iergendwéi komplett an de Mainstream gerutscht ass. Vläicht net komplett, awer méi.
Also de Joël an ech hunn doriwwer virdrun eng Zäitche geschwat. Eng Zäitchen?
Jo, jo.
Mee mir hunn déi Diskussioun och schonn an der Episod zu Analsex gehat, mengen ech. Ah, jo. Mir hunn déi haut elo e bëssi fortgefouert. An ech mengen, esou op der enger Säit, esou wann eng cis-hetero-Fra en cis-hetero-Mann packt, ass dat queer, ass dat net queer? Ech mengen, dat hänkt och einfach mega dovun of, wat, wat déi Persounen dovun halen. An ech mengen, dat ass och mega wichteg. Fir munch Persounen ass dat mega queer, fir déi aner Persounen ass dat guer net queer. An ech mengen, wat mer do just wichteg ass, ass, dass dat och net an engem Vakuum existéiert, also dass fir munch Leit do och einfach Saache mat draspille wéi internaliséiert Homophobie, well am Fong ass et jo och einfach schäisegal, ob et queer ass. Also grad bei esou Saache wéi, also wat hannert zouenen Dieren ofgeet zwëschen zwee Erwuessene, Consenting erwuer-, also Mënschen, ass einfach net, dat geet einfach keen eppes un. A grad esou déi Saache si fir mech halt vill manner politesch, also dat Privat ass politesch, jo, mee grad esou déi Saache vun, ass dat queer oder ass dat net queer, schonn dat, dat, dat ka wichteg sinn, fir esou deng, deng, deng eege Gefillswelt a fir dech selwer. Mee ech fannen dat awer och grad a sou engem Discours, ass dat, esou zumindest fir mech, net esou dee wichtegste Problem, well ech einfach sinn, esou, wann dat fir dech queer ass, good for you, wann net, och fein. Esou, dat ass mir och einfach egal, als wat Mënschen hiert Sexliewe labelen. An ech fannen, et gëtt souwisou schonn esou vill Drock op Sexualitéit an op Sex an op Saachen, wéi déi e soll maachen, wéi e soll ausgesinn, déi een iergendwéi esou am Hannerkapp schwiewen huet an déi eege Gefiller an déi eege Sexualitéit esou beaflossen, datt ee sech net sollt nach méi Drock maachen, ob elo eppes queer oder queer genuch ass. An also fir mech ass queere Sex kënnen deen Drock och fortzehuelen an ze soen, mir maachen et esou, genau esou wéi et eis passt. Jo.
An halt net déi Normen, déi an enger heterozisnormativer Welt existéieren, am Fong, bah, ze veränneren, mee dann awer och ze reproduzéieren, well wa queere Sex dat an dat ass, dann hues de genau esou vill Drock. Ass de Géigendeel vun den Normen och, jo. Jo, genau esou. Queere Sex ass fir mech net nei Normen erfannen, mee et ass einfach fir Norme fort ze loossen a fir där Normativitéit einfach ze entkommen an doran eng gewësse Liberatioun ze fannen. Dat ass e schéint Schlusswuert.
Agreed, wollt grad dat selwecht soen.
Ma léif Leit hei am Public, Dir hutt dat elo leider net, mee fir déi, déi awer elo doheem nolauschteren, Maacht elo nach net aus, wa mer fäerdeg sinn, well mir schneide elo nach eng schéi Rubrik do hannendrun un dat Ganzt, un déi ganz Live-Episod, déi dann och an enger anerer Qualitéit zur Verfügung steet. Ech weess net, ech hu mer Méi gi, mee bon, si ass zu Bindung, Bindungsmusteren a Sex quite interesting.
Wäert ech lauschteren. Merci fir d'Nolauschteren an eng schéi Summervakanz. Bis déi nächst Season. Mir héieren eis am September.
Stay hydrated. Ciao. Or die straight.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Bindungsmusteren a Sex. Bindung, op Englesch attachment, ass den emotionale Mechanismus, dee Mënschen uneneen bënnt, zum Beispill Baby'en a Kanner un hir erwuesse Bezuchspersounen oder ab der Pubertéit verstäerkt Frënn mateneen an dann romantesch Bezéiungspersounen.

Bei klenge Kanner weist sech Proximity Seeking doranner, datt hir Bezuchspersounen oft emol net eng roueg Minutt kënnen op d'Toilette goen, ouni datt se hannendru ginn. Bei Erwuessener, déi sech grad verléiwen, weist et sech zum Beispill doduerch, datt se probéieren, sech esou vill wéi méiglech tëschenduerch an hirer Woch ze gesinn. Oder och, datt een emol éischter heem fiert, fir kënnen seng Bezéiungspersoun éischter ze gesinn. Zweetens, Safe Haven, Déi Persoun oder Persounen sinn däin sécheren Hafen. Wann eppes an dengem Liewe schif leeft, dann gees de bei si fir Ënnerstëtzung.

Véiertens, sécher Basis. Wann s de ënnerwee bass, weess de, datt déi Persoun däin emotionalen Doheem ass, bei dee s de kanns a wëlls zréckgoen. Wann ee sech länger net gesäit an dann erëmgesäit, kuschelt ee sech an an erzielt sech dovunner, wat een erlieft huet a wéi et wor, wärenddeems een net beienee war. Eis Bindungen e ganzt Liewe laang ginn dovunner beaflosst, wéi eis Bindungen an der Kandheet mat eise Bezuchspersoune woren. Kuerz gesot, wann eis Bezuchspersoune meeschtens fir eis do woren, wa mer eppes gebraucht hunn, dann entwéckele mer éischter séchert Bindungsverhalen. Wann dat net de Fall wor, dann entwéckele mer och éischter onséchert Bindungsverhalen.

Do steet méi zu deene véier ënnerschiddleche Bindungsmusteren dran, mee och wéi Bindung an Trauma zesummenhänken a wéi mer an eise Bezéiungen an zu eis selwer kënnen eng sécher Bindung stäerken. Firwat ass dat wichteg? Persounen, déi zu sech selwer an an hire sexuell-romantesche Bezéiungen virun allem eng sécher Bindung hunn, si méi zefridde mat hirem Liewen, mat hire Bezéiungen a mat hirem Sex. Zum Thema Sex kommen ech elo nach méi genau. Wa mer d'Gefill hunn, eis Bindunge sinn a Gefor, da setzt dat oft vill Emotiounen an Ängscht a Bewegung. Well Bindunge vun der Kandheet un bedeite fir eis Mënschen Iwwerliewen. An dofir maache mir vill, fir eng Bindung oprecht ze erhalen. Wann zum Beispill eng Persoun an hirer sexuell-romantescher Bezéiung d'Gefill huet, dass hir Bezéiungspersoun se net méi oder net méi esou gären huet a sech distanzéiert, ass et net onüblech, dass d'Motivatioun fir Sex ass, sech der Bindung ze versécheren an duerch de Sex d'Gefill ze kréien, déi aner Persoun huet mech gär a mir si verbonnen. D'Emily Nagoski nennt dat attachment-driven sex, Bindungsmotivéierte Sex, Wann ee probéiert, duerch oder mat Sex d'Bezéiung ze stabiliséieren, ass dat net ëmmer déi beschte Strategie fir eng gutt a gesond Bezéiung. Dat kennt ee vläicht vu Koppelen, déi vill streiden a sech am Fong nëmme verstinn, mee déi zielen, datt de Sex esou gutt ass a se dowéinst awer weider un der Bezéiung festhalen oder och näischt un hirer Bezéiung veränneren. Mee mir kënnen awer och eppes Positives aus Attachment-Driven Sex léieren. Virun allem fir Bezéiungen, wou d'Sexliewe vläicht e bësse langweileg an oninteressant ginn ass an een dat wëll änneren. D'Emily nennt dat Sex that advances the plot, Sex, deen d'Geschicht weider erzielt. Wat heescht dat? Stellt Iech vir, Dir kuckt eng romantesch Komödie oder en Drama. Déi zwou Haaptpersonnagë si vun Ufank un verléift aneneen, mee kënnen net zesumme sinn an hunn och kee Sex, aus deene verschiddenste Grënn, wéi zum Beispill, datt ee grad nach mat enger anerer Persoun bestuet ass oder datt se op déi aner Säit vun der Welt vunenee geplënnert sinn. Wann déi zwee dann endlech Sex hunn, bedeit dat eppes fir d'Geschicht, souwuel wéi d'Geschicht vum Film wéi och fir hir Geschicht. Et heescht, datt se sech endlech agestanen a fonnt hunn. Dëse Sex ass natierlech extrem wichteg an opreegend. Mee nodeems se sech dann endlech fonnt a bestuet hunn, ass d'Geschicht eriwwer. An dat soen och vill Koppelen am richtege Liewen. Wann bis no enger Zäit den Alldag antrëtt, gëtt Sex oft manner flott. Dofir ass Attachment-Driven Sex och esou schwiereg ze widderstoen, well deen huet eng Funktioun an der Bezéiungsgeschicht. E bedeit méi wéi just de Sex selwer. Déi gutt Noricht ass, Och wann een net méi am Ufank vun enger Bezéiung steet oder a vläicht ongesonde Bezéiungsdynamiken dran ass, kann ee sech Grënn iwwerleeën a Sex hunn, deen déi eege Bezéiungsgeschicht viruschreift. An och op anere Plaze kann een usetze fir erëm méi Pleséier a Loscht beim Sex ze hunn. Dofir lauschter gären an déi aner Rubricke vu Comes You Are eran, zum Beispill zu Kapitel 2, 3, 4, 7, 8, 9, jee nodeems wat dech interesséiert. Oder besuerg der d'Buch an denger Liblingslibrarie, dat geet natierlech och. Bis geschwënn!